Ka video a ka zohpiaktu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Hika ah ka video ah chim ka rak duhmi cu hruaitu minthang a chuahtertu Baibal chung nu hna ti si i a pakhatnak ah chim ka duhmi cu Israel mi hna Izipt ram in a chuahpitu Moses hruaitu ṭha a sertu nu hna an um. Mah cucu sayamah le Safira le Perah a nu Jothabeth le a far Miriam le Faro fanu kha an si. Mah cucu Eksodat a ngan pakhat, a hme pakhat, a ngan pahnih, a hmelei nga chungah kan hmuh khawh. Hi nu hna hi Pathian a ṭihmi an si i fale caah hmailei ruahchannak nganpi an ngei. Dawtnak le zawnruahnak an ngeih pinah ralṭha tein a ding lomi thil a do ngammi an si. An thil tonmi ruangah fawi tein hnu an pil lo, an lung a dong lo, ruahchannak he hmailei ah an nor. Cucaah Pathian nih a timhtuahmi i sarelmi hna khamhnak, luatnak, rian lianngan ah an rak i tel kho ve. A pahnihnak ah, Solomon nih a fimmi nu, Bathsheba, A neih ruangah siangpahrang ṭhutdenh a co timi hi Baibal nih fiang tein a kan chimh. Siangpahrang kuat khat, a ngan pakhat, a hme hlei nga kul le khat tiangah khan kan hmuh khawhmi a si. Solomon zong nih siangpahrang a can tikah a nu thiltinak a hngalh caah upatnak a rak pek ve. Mah cucu siangpahrang kuat khat, A ngan pa nih a hmehlei kua chungah kan hmuh khawh. Nufim mi hna kut nih ram a uk ti a langhtertu zong a si ve. A pathumnak ah Mary le Elizabeth hi an pahnih tein thiang thlarau in a khatmi an si. Luka a ngan pakhat a hme hleili hleinga chungah kan hmuh khawh. Mary le Elizabeth karlak ah hnahchuah ziar ngeihnak zeihmanh a um lo. Pathian thluachuah an tincomi cungah pakhat le pakhat an i lawmhpi. Hi hna pahnih nun hi vancung pennak a temmi hna nun a langhter. Hihi i cinken hmanh u. Nu chungin a chuakmi lakah vawlei cungah hin zohan tlukin a nganmi ahohmanh an um lo. Cucu Matthai a ngan hleikhat a hme hleikhat chungah kan hmuh khawh. Cucaah an pahnih tein Fapa lianngan veve an hrinnak kha a si. Salomi hi Jeim le Johan i an nu a si. Jesuh Khrih sinah Siangpahrang na si tikah ka fapale pahnih hna hi na orhlei le na kehlei ah an ṭhut nakhnga bia ka kam law a rak ti. Cucu Mathai a ngan kul, a hme kul le khat chungah kan hmuh. Mi tampi nih cun hi nu hi A ṭha lei in an hmu theng lo, sihmanhsehlaw a Fapale caah tinhmi nganpi a ngeimi nu a si. Cucaah Jesuh Khrih zultu hleihnih lakah Salomi le fapale pahnih kha an rak i tel kho. Asia Minor ram Khrihfa tlangval Timothea hi a pa cu Grik mi a si i a nu cu Judah mi a si. Paul cu phungchim i a vah lengmangnak ah khan Hi pa hi pawl hawikom ah a cang i a hawikom lawngah si loin a rianṭuanṭi hawi ah a hung si. Paul nih Timothea sinah ca a kuatmi chungah na pi Lois le na nu Judith nih an ngeihmi zumhnak bantuk zumhnak taktak na ngeih kha ka hngalh i atu zongah hin na ngei ko tiah ka zumh a ti. Cucu Timothea kuat nih a ngan pakhat a hme panga chungah kan hmuh khawh. Timothea bochan tlak a sinak cu a nu le a pi thawngin a si. Zumhnak a ṭhawngmi a ṭhawngmi Timothea a nu Unit le a pi Lois hi zohchunh tlak taktak an sinak zong kha hika ah hin kan hmuh khawh ṭhanmi a si. Thla a cammi nu Hannah Thla a cammi nu Hannah nih Bawipa sinah a thinlung bu dih in fapate a halmi cu a hmuh. A biakam bantukin Pathian sinah pek ṭhan ding an pek ṭhan dingin Elkanah he Silon i bawipa sinah a ratpi. Cucu Samuel kuat khat, a ngan pakhat, a hme hlei khat, a hme kul le li ah kan hmuh khawh i Silon ah tlangbawi Eli sinah Samuel cu kum thum a si ah a chiah. Ralṭha tein biakhiahnak a tuah pinah Hannah cu a zumhnak a ṭhawngmi a si caah Siloan in a kir lei ah ngaihchia lo tein thangṭhatnak hla a sa khomi nu a si. Siloan ah a fapa angki kumkhat ah voikhat a va pek tawnmi nih a fapa thinlung chungah zeitluk in dah ṭuanvo tlamtling tein a tuah ti a langhter. Siloan cu nu dawtnak a langhtertu hmelchunhnak a si an rak ti ṭheu. Cucu Samuel kuatkhat a ngan pahnih a hme hlei kua chungah kan hmuh. Hannah a thlacamnak nih a fapa Samuel cu thim awk ngei lo Hannah cu thla a camnak nih a fapa nun a khuh chih ti cu al awk a ṭha lo. Samuel cu thim awk ngei lo a nu le a pa nih an timhpiak ning tiin a umkal zungzal. Cucu Samuel kuatkhat a ngan pathum a hme pakhat ah khan kan hmuh. Cu caan lio ahcun Bawipa bia kha a tlawm ngaingai i langhnak kha a um set lo. Vawlei nih a chilhmi hmun le caan a si, cu chan le caan ah Samuel a um ve, sihmanhsehlaw Bawipa hmaiah lamhangchia, tlangbawi angki i eih in Pathian rian a ṭuan. Cucu Samuel kuatkhat a ngan pahnih a hme hleiriat ah khan kan hmuh. Mah cun kan hmuh ṭhan rihmi cu Samuel kuatkhat a ngan pahnih chungah tlangbawi Eli fale an sualnak kong tampi kan hmuh. A pa Eli tlangbawi rian a chawng khotu dirhmun an si lo. Mihrokhrol lakah Samuel a ṭhang, sihmanhsehlaw ngakchiapate Samuel cu pum in siseh, bawipa le minung duhning in siseh a ṭhang lengmang. Samuel kuatkhat a ngan pahnih a hme kul le ruk ah mah cucu kan hmuh ṭhanmi kha a rak um. Samuel nunnak kan zoh tikah a hringtu a nu le a pa tlangbawi Eli an i bawmhnak cu Pathian nih thluachuah a pek i Samuel cu Israel mi hna a hnu bik biaceihtu le a hmasa bik siangpahrang chiti a thuhtu hruaitu ṭha ah a hung cang. Samuel nih Israel mi hna Israel mi vialte hna sinah a chimmi bia zoh tikah hruaitu ṭha taktak a sinak a lang khun. Zohhmanh u, nan ka chimhmi vialte ah Nan ka chimhmi vialte ah nan aw ka ngaih hna i siangpahrang kaan serpiak cang hna, cun atu cu zohhmanh u, siangpahrang nih an hruai siangpahrang nih an hruai cang hna lai. Kei cu ka tar cang i ka ruak zong a par cang. Cun zohhmanh u, ka fapa hna cu nan sinah an um, cun kei cu ka seino lio i nihin tiang. Nan hmaiah kaa chawk lengmang. Hika ah ka um hi Bawipa le a chiti thuhmi hmaiah hin ka sawi tuah u. Aho cawtum ka la bal maw? Aho thil ka fir bal maw? A ṭaya loin aho thil nan ta ka la bal maw? tiin a rak ti hna i, "Ziknawh ka tuah bal maw? Ziknawh Ka la bal maw? Ka chim u law kaan rulh hna lai a rak ti. A hruaimi hna Israelmi hna sinah a rak chim i mah cucun a hruaimi hna nih khan na kan hleng lo ee an rak ti. Na kan hleng lo, na kan hrem fawn lo a ho sin hmanh in zeihmanh na la lo tiah an rak ti. Mah cucu Samuel kuatkhat a ngan hleihnih a hme pakhat in pali ah kan hmuh khawh. Hannah nih Pathian ai bochannak le thla a camnak cu Samuel nun ah a theipar a lang. Nulepa hna fale caah thlacam ding ṭuanvo ngan tuk kan ngei timi a langhter i cun chungkhar lawng in a za lo i Khrihfabu he i bawmchan a herh tuk ti hi hi Baibal tuanbia nih a kan cawnpiakmi a si i tampi Baibal chung zongah a um ko lai nain hika ah ka rak langhtermi chungah hin cun paruk lawng a si i mah cucun mifim pawl hna nih an rak chimmi pahnih rak langhter ṭhan ka duh rihmi cu Dr. Handy nih kan ram ah Khrihfa hruaitu ṭha tampi a chuah khawhnak dingah nu hna cawisan an hau a ti. Nu hna, nu hna cawisan an hau a ti i mah cucun Kawl phungthluk ah nau a thui lengmangmi kut nih vawlei a uk timi kha phungthluk Kawl phungthluk ah a rak um ṭhan. Mah cucun Napoleon zong nih hin France ram i a herh bikmi cu nu pawl an si a ti. Cun a chim rihmi cu ngakchia hna ngakchia pakhat hmailei a si dingmi cu a nu zohkhenhnak chungah ai hngat a ti i mah cucun Napoleon nih a chim rihmi cu Bawipa ram ṭha ka ser khawhnak dingah hin Pathian sinah thla ka cam i nupi ṭha ka pe law a rak ti i Pathian sinah nupi ṭha a rak hal i Napoleon zong nih hin thla a rak camnak kha hika ah hin mifim pawl nih hin an rak langhter i cu ruangah nu hna hi zeitluk in dah kan rak biapi timi hi Baibal ca chung zongah tampi a rak um. Cu ruangah nu hna le innchungkhur khar ah pa hna nih ṭuanvo nganpi kan rak ngeihnak zong kha hika ahhin tampi ka rak chimh i ka rak langhter vemi kha a si. Ka video a zohtu nan dihlak cung ah lunglawmhnak tampi ka ngei. A rak ka ngaih i a rak ka zohpiak tawntu nan dihlak cung ah Pathian nih thluachuahnak in pe ko hna seh.